Begréissen ech Äech ganz häerzlech am Numm vun der Lénker zu dëser Pressekonferenz. Den Optakt vun engem waarmen Hierscht, wéi en zumindest ugekënnegt ginn ass. Der wësst, mer hunn alleguer eng grouss gesellschaftlech Debatt ronderëm eng ugekënnegt Pensiounsreform, eng Reform, déi vun den zwou Regierungsparteien net weider an hire Wahlcampagne thematiséiert gouf. Duerfir war et ëmsou méi erstaunlech, datt dat elo ee vun den zentrale Punkte soll sinn, an deene si agéieren. A grad esou erstaunlech ass, datt mer guer keng Detailer wëssen, mee mer wëssen awer, a wéi eng Richtung et soll goen. Bis elo sinn zumindest an der Chamberkommissioun vun der zoustänneger Ministesch, zwou Aussoe gemeet ginn. Déi eng, dat wier deen, datt den zweeten an drëtte Pilier, also de Kapitaldeckungsverfaren an Kapitaldeckungspilier soll u Wichtegkeet gewannen, wat näischt anescht bedeit, wéi datt et eng Schwächung vum Ëmlageverfare soll ginn an och eng Privatiséierung. Dat ass déi eng Schinn, déi ugedeit ginn ass. An déi aner Schinn, déi besteet doranner ze soen, ma déi Reform, déi 2012 gemeet ginn ass, déi soll einfach vill méi séier geschéien. Dat heescht, déi ass geduetert vun 2012 bis 2052, eigentlech all Joer e bëssen un der Stellschrauf gedréint gëtt a Sozialofbau bedriwwe gëtt. Mee elo ass d'Propositioun, de Sozialofbau quasi ze beschleunegen. Soss hu mer vun der Regierung nach relativ wéineg héieren. An elo sollen dann all d'Sozialpartner zesumme kommen, et solle grouss Diskussiounen organiséiert ginn, Jugendorganisatiounen an, wat zimlech erschreckend ass, och de Patronats-Think Tank IDEA, wou ee sech d'Fro berechtegterweis stelle kann, firwat grad déi a wat déi am Géigesaz zu anere gesellschaftlechen Acteure besonnesch auszeechent. D'lescht Woch hunn ech gelies, datt d'Invitatiounen un all déi Organisatiounen elo eraus wieren. An net schlecht hu mer gestaunt, wéi mer, Stand gëscht Owend, gewuer gi sinn, datt vun de Jugendorganisatiounen, un eis eege Jugendorganisatioun, awer nach keng esou eng Invitatioun krut. An och net d'Jugendorganisatioune vun der sozialistescher Partei a vun deenen Gréngen. Dat heescht, et huet een am Moment d'Gefill, datt alles dorop erausleeft, datt si Consultatiounen Mat sech selwer wëlles hunn ze féieren, dat gesäit alles net gutt aus an et baséiert ganz villes op Horrorprojektiounen, datt de System net méi fiabel wier. A fir dat kënnen ze ënnermauere gi Projektioune bis 2070 gemeet. An do muss een awer, mengen ech, zwou Saachen dozou soen, Bis elo waren all déi Projektiounen ëmmer falsch. Déi éischt Projektioun hunn an de siwenzeger Joren ugefaangen, an den achtzeger, an den nonzeger, an den zweedausender, an den zweedausendzénker hunn all déi Projektiounen sech ëmmer nees als falsch erwisen. Ee Beispill dovunner ass d'Reform vun 2012 vum Mars Di Bartolomeo, huet op Projektiounen berout, déi virausgesot hunn, datt d'Rentereserv de gesetzleche Minimum 2026 géif kippen. Lo, zéng Joer dono, si mer do scho bäi 2041. A mer wëssen och alleguer, datt déi lescht zéng Joer net nëmmen en ökonomesche Floribus war. Déi lescht zéng Joer, do ass et eng europäesch Staatsscholdekris ginn, een Austeritéitspak huet deen anere gejot, Coronakris, Energiekris, also alles Elementer, déi sécherlech och op d'ökonomesch Entwécklung gelaascht hunn. Duerfir menge mer, datt ee mat deene Projektioune ganz virsiichteg schaffe soll. Mee ökonomesch Projektioune bis 2070 si ganz einfach Kaffisazlieserei. 2070, dat ass a 46 Joer. Lo trëfft et sech, datt ech selwer 46 Joer al sinn. An also, wann een déi Projektiounen zeréckdréint op mäi Gebuertsjoer 1900, 78, Ee muss feststellen, datt 1978 eng Welt war, an där zwou kontrahent geopolitesch an ekonomesch Bléck opgedeelt war, d'Welt, d'Struktur vun der Lëtzebuerger Industrie, vun der Lëtzebuerger Ekonomie war nach ganz staark industriell geprägt, an d'technologesch Entwécklunge wéi Internet, Smartphone waren am beschte Fall Science Fiction. An 1978 ass och den éischte Callot-Rapport erauskomm, ee Rapport, dee gesot huet, datt Lëtzebuerg dem demographeschen Ënnergang misst gewidmet sinn. Mer wëssen alleguer, datt ganz anescht komm a mer wëssen alleguer, datt 1978 kee Mënsch seriöerweis hätt kënne viraussoen, wéi 2070, äh, 2024, wéi mer elo sinn, eis Welt gestalt ass. Mär mengen awer, datt et trotzdeem Handlungsbedarf gëtt, well éischtens déi lescht Reform vun 2012 quasi automatesch Verschlechterunge virgesinn hunn, de Rentenajustement, also d'Upassung vun de Renten un déi allgemeng Lounentwécklung, kéint schonn an e puer Joer halbéiert oder ganz verschwannen, An och d'Allocation de fin d'année kéint ganz ewechfalen, sollte d'Cotisatiounen an d'Lut gehuewe ginn. Dat wiere ganz grav Verschlechterungen, déi riskéieren op eis duerzekommen. An déi Verschlechterunge géifen am stäerksten op déi wierken, déi kleng Pensiounen hunn. An duerfir menge mer och, datt et eng zweete Grond, Handlungsbedarf gëtt, well d'Altersaarmut an deene leschten zéng Joer dramatesch geklommen ass, vun 3,9 Prozent 2012 op iwwer 10 Prozent 2022. A wann iergendee seriö mengt, d'Altersaarmut kritt een iergendwéi an de Grëff, Wann een d'Joresennzoulag lo nach giff ofschafen oder d'Renten nemmi automatesch un déi allgemeng Lounentwécklung upassen, ech mengen dann leie mer ganz falsch. Hei zu Lëtzebuerg kréien aktuell 36.000 Mënschen d'Mindestrent an déi läit ënnert der Aarmutsgrenz. An 80 Prozent vun deene Leit déi dat kréien, dat si Fraen. Ënner anerem domadder hu mer esou e schreckleche Gender Pension Gap. An eisen Ae sinn déi Froen déi zentral Erausfirderungen, virun deene mer stinn a fir déi mer Léisunge fanne mussen. A mer stellen awer och fest, datt bis elo keng Partei Pisten oder Alternative virgeluecht huet, Mee mär maachen et, mär maachen da gär den Optakt vun deem waarmen Hierscht. A mer sinn der Meenung, datt mer net vill ännere mussen un eisem gudde Pensiounssystem a mer wëllen aus im ee maachen, deen effektiv virun Aarmut schützt a virun allem och de Jonke vun haut Perspektive fir mär bitt. An een zentraalt Element vun deene Perspektiven a vun eisem Pensiounssystem ass d'Ëmlageverfahren, wat mär bec et ongles och verteidege wëllen a wou de Guy Foetz elo ganz kuerz eng Oppositioun mécht tëschent deem Ëmlageverfahren an deem Kapitaldeckungsverfahren, wat elo vun der Regierung ëmmer méi an d'Spill bruet gëtt.
Bon, Dir Kennt alleguerten déi rezent Boutad vum President vun der UEL, wou e gesot huet, jidderee verteidegt säi Bifdeck a Saache Pensiounsreform. An déi ass immens opschlossräich doriwwer, wat d'UEL net wëll, mee wat se ëmmer betount, Et geet hir net ëm Generatiounegerechtegkeet, et geet hir net ëm d'Operechtehale vun engem zolitten éischte Pilier. Et geet der UEL drëm, hiren eegene Beitrag an dee solidaresche System drastesch anzeschränken an d'Betriber aus gesellschaftleche Problematiken, wéi Baby-Elterejoren, Hëllef fir Studenten a Studentinnen, erauszehalen. sou wéi wann d'Betriber ausserhalb vun der Gesellschaft géinge stoen a wéi wann se net op d'Erzéiung an d'Formatioun vu spéideren Aarbechtskräften ugewise wären. Dat ass kloren Ausdrock vun enger neoliberaler Ideologie, déi mer och an der Theorie vun den dräi Pilieren erëmfannen, déi Weltbank 1992 lancéiert huet ënner dem Motto Averting the Old Age Crisis, Policies to Protect the Old and Promote Growth. An wéinst dowéinst huet se och hiren eegene Vizepresident, den Ekonomie-Nobelpräisträger Stiglitz wéinst senger Oppositioun dogéint entlooss. No deeër Theorie soll den ëffentleche System, also den éischte Pilier, deen an engem Ëmlageverfahren iwwert d'Beiträg aus der Aarbecht finanzéiert gëtt, wäitgehend ersat ginn duerch den zweeten an drëtte Pilier, deen iwwert d'Kapitaliséierung funktionéiert, d'Placementer. D'Kritik Um zweeten an drëtte Pilier ass zanter den nonzeger Joren ëmmer méi grouss ginn, well een gesinn huet, dass Spekulatiouns a Finanzkrisen de Leit hir Placementer zum Deel oder ganz opgefriess hunn, wéinst der Beräicherung haaptsächlech vun den Assureuren a wéinst dem héije Steierausfall och fir de Staat. Dat huet eis Regierung awer net dovun ofgehalen, d'Fërderung vum zweeten a vum drëtte Pilier op Käschte vum éischte Pilier an hire Programm ze schreiwen. D'Madame Deprez huet elo nach am Januar schonn an engem Interview vum Al vum Land gesot, et géing drëms goen, fir den éischte Pilier manner attraktiv ze maachen an doduerch den zweeten an den drëtte Pilier ebe méi attraktiv ze maachen. Am Tableau, deen Der do an Ärer Pressemapp hutt, Sträiche mer déi kloer Virdeeler vun dem Ëmlageverfahren, éischte Pilier, géintiwwer der Kapitaliséierung vum dritten an zweeten an drëtte Pilier ervir. Ech wëll just op zwee vun deene Virdeeler hei am Detail méi agoen. Wann der natierlech herno Froen hutt, wéinst deenen anere soll der se roueg stellen. Éischtens spigelt d'Ëmlageverfahren d'Realitéit erëm. D'Ëmlageverfahren ass logesch, mir konsuméieren nämlech zu all Moment ëmmer déi Wueren an Dingschleeschtungen, déi zu deem Moment produzéiert ginn. D'Mënschen an d'Rentner vum Joer 2040 wäerte vun de Wueren an den Dingschleeschtunge liewen, déi am Joer 2040 produzéiert goufen, an net vun de Wueren an den Dingschleeschtungen,

qui est engendré à chaque période, on ne finance donc jamais sa propre retraite, un capital placé aujourd'hui ne grossira demain que si un actif travaille demain. A Wierklechkeet bedeit d'Ausbezuele vu Renten zu engem bestëmmten Zäitpunkt einfach d'Iwwerdroe vu Wuelstand vun deene Leit, déi beschäftegt sinn, op déi, déi a Pensioun sinn, andeems d'Produktioun zu deem Moment ugezaapt gëtt. Dat ass eng eminent politesch Entscheedung an net e mathematescht Resultat, wéi vläicht d'Madame Deprez dat wëllt duerstellen. An deem Sënn léist d'Stäerkung vun der Kapitaliséierung de Problem vun der Rentefinanzéierung opgrond vun der Alterung vun der Bevëlkerung iwwerhaapt net. Et geet ëmmer ëm d'Entscheedung, wéi dee geschafene Räichtum verdeelt gëtt. Wat awer duerch d'Stäerke vun deem zweeten an dem drëtte Pilier erreecht gëtt, dat ass, dass déi sozial Rechter, déi op Lounakommes baséieren, ersat solle ginn duerch lukrativ Eegentumsrechter, déi och nach mat Hëllef vu Steiergeschenker finanzéiert gi sinn an déi deementspreechend dem Sozialstaat Mëttelen entzéien. A genau déi politesch Machenschaften, déi denoncéiere mer. Hei soll e gerechten Ëmlageverfahren zu Gonschte vun engem ongerechte System geschwächt ginn, de Sozialstaat gëtt ënnergruewen, déi Leit déi vill Suen hunn, deene gëtt erméiglecht iwwer Steiergeschenker e gréissert Stéck vum Kuch vum Maart sech ze sécheren a privaten Ubidder vu Renteversécherunge ginn lukrativ Mäert opgemaat. Erlaabt mer zweetens nach e puer Wuert zu dem sougenannte Generatiounekonflikt, deen angeblech duerch d'Oprechterhalung vun dem öffentleche Rentesystem erbäigeféiert gouf, ze soen. D'Patronat an och d'Regierung, déi gi vir, si wéilte verhënneren, dass jonk Salariéen massiv musse finanzéieren, fir héich Renten ze finanzéieren. An dann, wa se selwer a Pensioun ginn, mat engem ruinéierte System konfrontéiert wären. A se verdréien doduerch d'Realitéit total. Éischtens ass et kloer, dass an engem Kapitaldeckungssystem weder eng generatiounen nach eng klasseniwwergräifend Solidaritéit gëtt. All Generatioun, jo souguer all Persoun, këmmert sech nëmmen ëm hir eege Rent. an déi Räich déi zéng op Käschten vun deenen Aarmen a vum Fisc dat grousst Lous. Zweetens géing eng Kierzung vun de Leeschtunge vun dem allgemenge staatleche Rentesystem grad fir déi nei Generatioune gëllen, an zwar besonnesch fir jonk Mënschen, déi elo an den Aarbechtsmaart antrieden. Dat huet ee scho gesinn am Joer 2012 mat deeër Reform, déi do gemat ass ginn an déi zu engem drasteschen Ofbau vun de Rentenusprech fir Persoune gefouert huet, déi vun 2013 un, pensionéiert goufen, déi, déi dee Moment pensionéiert goufen, déi haten näischt méi domatter ze dinn. An alleng déi schrëttweis Senkung vun der Ersatzrat vun 2000 bis 2052 huet fir den Duerchschnëttsverdénger no 25 Joer an der Pensioun e Verloscht vun 200.000 Euro verursaacht, am Vergläich zu engem identesche Salarié, dee virun där Reform an d'Pensioun gaangen ass. A wann déi Upassung un d'Reallounentwécklung, wou de Marc virdrun ernimmt huet, och nëmmen zur Hallschecht géing ewechfalen, da géing d'Verhältnis tëschent der Rent, vun engem esou engem Duerchschnëttsrentner an dem Duerchschnëttsloun vu 86 Prozent virun der Reform op 57 Prozent no der Reform erofgoen. Voilà, et sinn nëmmen e puer Saachen, déi ech Iech wollt hei vermëttelen. Wéi gesot, den Tableau, deen ëmfaasst nach aner Elementer, wou Der herno kënnt dozou Froe stellen. Merci.
Merci Guy. De Guy an de Marc, déi si lo schonn e bëssen, déi hunn de Kontext gesat. A wéi Der matkritt hutt, si mir elo net esou ganz iwwerzeegt vun deenen Horrorprojektiounen, déi ëmmer gezeechent ginn, a vun deem Bild, wat vu verschiddene Leit gezeechent gëtt, datt mer géinge mam Réck zur Mauer stoen. Dat heescht awer net, datt mir elo soen, et brauch e Stëllstand. An dat ass och scho e bëssen duerchgeklongen. Mee och mir gesi Saachen, déi ee ka veränneren a virun allem verbesseren um aktuelle Pensiounssystem. Wat awer fir eis wichteg ass, Bei der leschter grousser Pensiounsreform 2012, déi och elo beschriwwen gouf, do ass, unilateral un der Säit vun den Dépensë geschrauft ginn, an dat ass mat, op verschiddene Grondlage mat Verschlechterunge vun de Prestatiounen anhiergaangen. Fir eis ass dat zu dësem Moment en absolutten No-Go, weider d'Prestatiounen ze verschlechteren, mee mir gesi virun allem Potenzial op der Säit vun de Recetten, fir ze weisen, datt et Weeër gëtt, wéi een eisen Pensiounssystem nach kinnt weider stäerken, hu mir en 5 Punkteplang opgestallt, deen een eiser Meenung no ganz kuerzfristeg kinnt ëmsetzen, also gären ab dem éischte Januar 2025, an deen den System géing weider stäerken a méi gerecht maachen. An dee 5 Punkteplang, dee wollt ech elo hei kuerz virstellen. Den éischte Punkt, dat ass en Deplafonnement vun de Cotisatiounen. Wéi Der wahrscheinlech wësst, sinn aktuell d'Cotisatioune plafonéiert op fënnef Mol de Mindestloun. Dat heescht, d'Salairen, déi méi héich sinn wéi 12.855 Euro, wat doriwwer erausgeet, dorobber gëtt net cotiséiert. Dat ass fundamental ongerecht, well dat heescht, datt d'Leit, déi méi wéi fënnef Mol de Mindestloun verdéngen, proportionell gesinn manner héich Cotisatiounen abezuelen, wéi eben all déi aner Leit. Mir sinn der Meenung, datt een dëse Plaffong sollt ophiewen. Dovunner wiere ronn 5 Prozent vun de Salariéen nëmme betraff, et géingen awer iwwer 10 Prozent méi Recettë geschaf ginn. Déi Zuelen, déi ech elo nennen, déi baséieren op 2022, an alleng mam Deplafonnement vun de Cotisatioune géinge ronn 676 Millioune méi Recettë geschaf ginn. Den zweete Punkt, dat wär en Ophiewe vun de Cotisatiounen op all den Elementer vun der Aarbecht. Wat menge mer domadder? Zum Beispill Iwwerstonnen, Studentenstagen. Oder och Akommes, wat cumuléiert ass mat enger Pensioun. Dir wësst, et gëtt Leit, déi sinn an der Pensioun a kréien awer nach Revenuen, entweder als Salarié oder als Indépendant, an déi Revenuen, dorobber gëtt net cotiséiert. Fir eis wär et an der Logik vum System, wann och op deenen Elementer vun der Aarbecht géing cotiséiert ginn, well de Pensiounssystem ebe finanzéiert gëtt duerch d'Aarbecht an duerch Cotisatiounen op de Revenuen. An dowéinst menge mer, dass een dat eben alles och soll an d'Rechnung mat abezéien. An dat wier natierlech och am Intérêt vun de Salariéen, well et natierlech och dono géing weider Pensiounsrechter generéieren. Den drëtte Punkt vun eisem Fënnef-Punkte-Plang, do géinge mer awer un d'Dépensen och goen. An zwar un déi Dépensen, déi net am direkte Lien sti mat de Pensiounen, déi abezuelt ginn, res, äh, ausbezuelt ginn, respektiv mat de Cotisatiounen, déi agezu ginn. Do, äh, versti mer ënner anerem drënner, äh, déi administrativ Frais vun der CNAP oder zum Beispill d'Suen, déi d'Pensiounskeess bezilt un de Fonds pour l'emploi, zum Beispill wann, D'Leit an eng Préretraite ginn oder eng Prestation professionnelle d'attente am Kader vun engem Reklassement. Dat sinn alles Dépensen, déi mir natierlech net a Fro stellen, déi richteg a wichteg sinn, mee wou mer awer a Fro stellen, dass se vun der Pensiounskeess iwwerholl ginn a wou mer éischter der Meenung sinn, dass se missten iwwert den ordinäre Statsbudget iwwerholl ginn, wéi dat och emol soss de Fall war. Dëse Punkt ass interessant, well wann Der Iech den Avis vum Wirtschafts a Sozialrot duerchliest, da gesitt Der, dass dat eng Demande ass esouwuel vun de Gewerkschaften wéi och vum Patronat. Et wär also relativ einfach, déi Mesure ëmzesetzen, well eigentlech jiddereen der Meenung ass, dass et eng richtig Mesure ass. An eleng domadder kinnten 220 Milliounen oder ronn dräi an e hallef Prozent vun den Dépensen agespuert ginn. Mat de Punkten 1 an 2 géinge mer ronn 800 Millioune méi Recettë schafen, oder ronn 12 Prozent. Dat heescht, mat deenen éischten dräi Punkten, déi ech elo virgestallt hunn, hätte mer en Delta tëschent Recetten an Dépensë vun iwwert enger Milliard geschaf. An dat just opgrond vu Mesuren, déi de System géinge méi stäerken, méi resilient maachen an och méi gerecht maachen. A mat där enger Milliard Delta Géinge souguer déi katastrophistesch Previsiounen ëm mindestens zéng Prozent no hanne verréckelt ginn, dat heescht mir wären, ëm mindestens zéng Joer, merci, no hanne verréckelt ginn, dat heescht mir wären scho nees eng gutt Zäitche laang roueg. Dann hu mer awer nach zwou aner Fuerderungen, déi eiser Meenung no misste relativ kuerzfristeg elo ëmgesat ginn, an de Marc ass schonn op béid agaangen. Dat eent, dat ass, dass zumindest punktuell d'Reform vun 2012 muss réckgängeg gemat ginn. An zwar goufen do zwee Automatismen agefouert. An et ass esou, datt wann den Taux de cotisation respektiv d'Recetten, déi e Joer erakommen, méi geréng si wéi d'Depensen, déi dat Joer néideg sinn, souguer wann dat just punktuell ee Joer ass, da géing den Ajustement, also d'Upassung vun de Pensiounen un d'Lounentwécklung, géing net méi ëm 100 Prozent ëmgesat ginn, mee de Facteur géing vun 1,0 op 0,5 oder drënner gesat ginn. Dat heescht, d'Pensioune géingen nëmme 100 prozenteg un d'Lounentwécklung ugepasst ginn. Wann een elo géing soen, okay, dat wëlle mer net, mir wëllen dat verhënneren, dowéinst erhéije mer den Taux de cotisation, da géing automatesch d'Allocation de fin d'année, also den dräizéngte Mount vun de Pensiounen, ewechfalen. Dat ass natierlech problematesch, well dat weist, datt wa souguer wa just eng Kéier kuerzfristeg punktuell en Déséquiliber am System ass, wat u sech kee Problem géing duerstellen, well mer jo déi enorm Reserv hunn, déi net ëmmer, vun där net ëmmer geschwat gëtt, datt mer an enger Zwéckmillche sinn. An d'Verléierer, dat sinn eigentlech ëmmer déi kleng Pensiounen, well entweder d'Pensioune nëmme un d'Lounentwécklung ugepasst ginn oder d'Allocation de fin d'année ewechfält, an all Kéiers sinn et déi kleng Pensiounen, déi proportionell am stäerksten dodrënner géinge leiden. An déi Zwéckmillchen, déi muss ofgeschaaft ginn, op alle Fall. An dann de leschte Punkt, an och do ass de Marc schonn drop agaangen, wa mer vun deene klenge Pensioune schwätzen, da si mer natierlech bei der Mindestpensioun. Déi läit de Moment ënnert der Aarmutsgrenz. An do si mer och der Meenung, wann ee 40 Joer geschafft huet, da kann et net sinn, dass een eng Mindestpensioun kritt, déi ënnert der Aarmutsgrenz läit, virun allem wann ee gesäit, wéi enorm den Aarmutsrisiko vun de Pensionnairen an de leschten zéng, zwielef Joer geklommen ass. De Marco huet d'Zuele scho gesot, vun 3,9 Prozent 2010 op iwwer 10,4 Prozent 2022. A wa mer dann nach wëssen, dass 80 Prozent vun de Leit, déi d'Mindestpensioun kréie Frae sinn, a mir wëssen, dass Lëtzebuerg, wat den Gender Pension Gap ugeet, op drëtthéchster, op drëtthéchstem Niveau ass an der EU, ma dann ass et héich Zäit, dass mer eben do handelen. A mir géinge virschloen, d'Mindestpensioun op den Niveau vum Mindestloun ze setzen, well dat ass jo anscheinend dat, dee Minimum, deen ee brauch, fir ze liewen, wann ee schafft. A wann ee 40 Joer geschafft huet, Da soll een och dee Minimum kréien, fir eben anstänneg am Land ze liewen. Voilà, dat war eise Fënnef-Punkte-Programm, dee mer géinge kuerzfristeg ëmsetzen a wouduerch mer eben de System eigentlech scho vill méi durabel gesat hätten an et ëm zéng Joer wéinstens alles ofgeséchert hätten. Wann dann géing sech weisen, dass mëttel oder laangfristeg nach eng Kéier misst gehandelt ginn, da si mir der Meenung, dass eng Erhéijung vum Taux de cotisation vun dräi mol aacht Prozent op dräi mol néng Prozent zum Beispill keen Tabu ka sinn. Mir sinn der Meenung, dass dat esouwuel fir d'Patronat wéi fir d'Salariat éischter net problematesch wier. A mir erënneren och do drun, dat kann een och liesen am Avis vum Wirtschafts a Sozialrot, datt deeselwechte Rot 1977 eigentlech d'accord war, fir esouguer. De Wirtschafts a Sozialrot, dee war d'accord, fir op dräi mol zéng Prozent ze goen mëttelfristeg. Dat heescht, wa mer elo gingen op dräi mol néng Prozent goen, da wär dat kee Problem, weder fir d'Salariat nach fir d'Pensionnairen. An Der gesitt, an domadder komme mer eigentlech op de Schluss, mir hunn e Fënnef-Punkte-Plang virgeluecht, dee kuerzfristeg géing de System, méi resilient maachen a mär hu souguer Proposen um Dësch leie fir wann mëttelfristeg nach Besoin wier. An domadder weist sech fir eis, dass op alle Fall kee Grond ass fir d'Verschlechterung vun de Prestatiounen, zumindest och nëmmen an de Raum ze geheien an de nächste Mount. A d'Madame Deprez ka sech ganz gären dann orientéieren un eisem Fënnef-Punkte-Plang a mir si ganz bereet hir deen och verschrëftlecht nach eng Kéier ofzeliwweren.